hello hello my wonderful people welcome back to our channel commenters analyzer tv yes so we don't come again with our oboge tori from today hmm my question before i start my video my question be say na true say rita really run away from Monica Lobolobo saga? My people, if una get the answer, I abeg no fit to drop the answer for me. I wan really know if if Rita really run away from Monica Lobolobo saga. because na wetin we wan talk about today na the topic wey we hold for hand today and we go also go through the comment to see wetin people drop as una know wetin we dey do for this channel na commenters na comment we dey go through we come talk about the comment the one wey we fit still talk we go talk and the one wey we no fit still talk we go leave am for una more una judge am mm -hmm. Today video, today video wey we go dey do, this post na from Monica Lobolobo, big man wife, big man wife post. She post this, no be video, na just post. She write up a post and she post the post, post the post. Mona no laugh me o. Post the post. I wan hear school, we no go school. So So di post wey she post is about Rita say Rita run, e say lady Felicia said I will put her wia she belong hook up bracket say thank you lady Felicia dat means she dey thank lady Felicia now say lady Felicia don pursue Ritoto lady felicia don pursue ruto to enter house my people na really believe say na lady felicia na im make rita stop her saga or sh- na because of her followers na im make her stop or na because of family na im make us stop my people i go like to see una comment if una fit drop the comment for me if una know uh-huh. una drop the comment i go like to see una comment my amazing popori people hmm. my gallant people i go like to see una comment so mm-hmm. so Now we go dey go um our comment section make we see wetin happen for comment section. Monica lobolobo comment section. Make we see wetin pipu talk about the post wey she post. We no too get um lot of comment section. We no too get um comment for here. Na so so picture dis pipu go dey screenshot so di little comment wey we get from here today we go talk about am um my pipu we go talk about di comment wey we get from here today okay my pipu we go take di first comment we go take di first comment make we see wetin dem talk about Monica lobolobo post. our first comment she say she say or he say we don't know who whether na she or him the person say hmm, yes so iyeki don really put her to where she belong ha ha ha she can't laugh una really believe say but for the right up You know say this our people we too dey do no no. For the write up, the uh, Iyeki, that is uh, Monica, she say Lady Felicia really say she go put her e no write anybody name but we know who she's talking to as they say they say blogger we be trouble maker na we dey cause the kasala wey dey social media today no be small but we know who she dey talk to say felicia really say she will put her in her eh, put her in where she belong and really she come dey do hook up she come put bracket under so i will post the this thing so this person wan answer this person say yes so iyeki don really put her where she belong um put her wia she belong. Monica no say na she put her o, Iyeki Iyeki no say na she put her for wia she belong o. Iyeki say na um Lady Felicia. So my pipu, I go leave una make una drop comment for me no just mona no just dey watch like watch go abeg my people mona i still help me dey subscribe for this channel let's grow this channel una dey come this channel una dey watch but to oh, subscribe come be the big progress abeg mona help me dey subscribe on this channel na free to subscribe no be money so As una dey watch dis video abeg, I want make una help me answer dis question abeg. Una no go analyze am, una no fear. So, if na because of um Monica make Rita stop her saga for now or na because of her sister or cousin Felicia make Rita stop her saga I really want to know if na because of two of them I wan know so my people let's go to the next comment this one say especially Lady Felicia the boss lady okay wetin she mean na say okay lady felicia the boss lady still put rita in her place as in where she belong okay she no belong to saga group is that what these people dey try talk say uh, rita no belongs to saga group say she belongs to um, say she belongs to hook up Rita eh she is good in everything for my own opinion she dey good in everything this saga saga one na dey do this saga na just una dey entertain us if i dey watch saga today sometimes i no even dey remember to eat sometimes i say i wan make video i no go even remember to make video i just focus on the saga so na entertainment una dey do and una dey get una money eh So my people, let's go to the next comment. So the next comment say, na hookup she come run to. She never see anything. Rita, you for wait now. Okay, say me Rita no do. Okay, wetin this person dey talk? she go know where Mushy and disgrace. I pray for her, too much of everything is bad. Child from a pit, whether na pit toilet to mother. Mm. I'll put am una see the comment una sef for oh, my people. So let's take the next comment. This one say, oh yes, so um, Lady Felicia is a go. And I really believe say na Lady Felicia. Now that it really dey like I won't know. So they, they say Lady Felicia, Lady Felicia or Iyeki. And I believe say na because of Lady Felicia make Ritoto go back to her. Now make Ritoto go back to her hookup. Una believer. Me for me I no believe am oh, if anybody still find her trouble now she go still come out um me no believe am maybe just she just keep quiet because of family or her husband say make she rest or she just feel like let me keep her quiet make she no use my name build her page na wetin me see for inside hundred percent of this issue no because lady felicia lady felicia lady felicia wetin me believe say rita just leave her because she no want make felicia use her name build her page hmm? na wetin me believe o oh. so my people make una still drop una opinion everybody dey end the whole opinion this world na we dey free world so you are free to end your opinion na wetin me believe eh me no believe say na because of lady felicia because eh sorry to say lady felicia she be like me she no too get word for mouth like that she still dey talk small small just the way wey me take dey talk so me no believe say because of lady felicia na im marry rita run enter house mm-hmm. na im make her go back to her hook up okay let's take the next comment this one say what lady felicia cannot do does not exist she be god wetin she dey fit do when no dey exist my people una no vex o mm, na so my mouth be as my mouth be na so i take dey use am dey talk o wetin she no dey do wey no cannot exist na only god um what god cannot do na wetin i believe no be lady felicia okay okay my people mm. so this next comment gina gold mm, i need to call your name gina gold she has no picture she can't go carry rita mama picture come out. Una una see these two people, this one and this one. Na fowl dem dey thief. Like make everybody hide the fowl. I don announce am now. Mona hide am. Imagine wetin dem dey talk for for old woman body. Say na na fowl old woman dey thief and old man dey thief. Imagine wetin this saga of a thing. Me know say una dey use am dey make money. Mona still dey respect una self na. um say old woman old man somebody grandfather say na fowl e dey thief okay wetin una be expect old woman old man wey dey village or wey dey benin una be una be want make dem dey wear trouser na i wan know na trouser una be want make dem dey wear Abi una bin want make dem wear gun shot? Hey! Nothing wey our Benin people no fit talk oh, no fit break come out. This old woman now wey una carry come out come dey show her maybe armpit or where, Dis one dey very bad na wetin my people wetin dis woman now maybe she dey village una go carry her una carry come out dey put different different write off for old woman picture e no good wetin no good no good wetin good good e no good ah ah Wetin I be expect for old woman una want make she dey use organic cream una want make she be dey use organic cream commenters una dey support people make una use una sense take dey support people if person dey support e go use him brain e no go lost him brain just because you dey support I know say some people dey love When they love you they can do anything I know but no be to bring una fit una fit insult Rita do Rita anything no be old woman and old man eh e no good my people let's take the next comment oh the next comment so wetin cause it concern Vera for inside this issue now we need the truth Na Vera dem dey talk to so sey dem need the truth o um na im be the next comment dem come put children Vera children and na Vera picture let's take the next comment my people um commenters and wahala osoko be okay dem say happy boxing day hey. say my tafia people dem come put esther esther picture whether dem bulala esther for eyes o i no know do am dem come put esther picture where esther for dey cry bro dey rush na wa let's take the next comment if anyone dey comment wey i dey see for this oh my god oh who come get this preaching hand na My people, hmm, the comment and a lot of picture na dey this comment. So most of the comments wey I go like to bring come out, I go bring them if I go fit because I no believe say YouTube go allow all these comments because all this one na bully. All these comments na bully. Una just rise up take bully people una use um una use picture take bully people my people this this our commenters eh i dey give una hand because una dey get time well well for person matter una dey get time to carry person matter well well una dey fit carry person matter una go carry am put for una head una go dey fight person matter Okay can my people una fit even sit down one day like reason una self like okay if i get this problem this person dey get today this person go fit come out fight for you una don ever sit down reason that kind matter for una head wey God give una because the way wey una take dey carry person matter for head is too much our commenter is too much like una go just see one person matter um because maybe una like Mrs M una no like Mrs L una go just wan kill one person make that person dey depress It's too bad. It's too bad. It's too bad. So my wonderful people, I will leave you now. Because this video not to get e not to get right uh, e not to get comments. So what wetin they just they put now? pictures, a Lolo picture, Rita picture, Rita mama picture, and eh, Uwege, Igwe, that is Lolo, husband, and uh, an Esther tour show picture where she for get injury. Maybe now they do one by themselves or I don't know where she for get injury. Now wait till they just the pack they put so we not to get comment. And sorry, I not go fit show una this kind thing because YouTube not go allow um if i show that means na me dey bully people no be dem wey do the thing na me dey bully so my wonderful people thank you everyone for watching god bless you please not forget to drop your opinion we want to see we want to see we want to see una opinion of this rita rita wey stop saga whether na because of uh, lolo eh, whether na because of money kalobolobo or na because of um felicia make rita hang up for saga make her go back to her hook up i would love to see una comment i wan know um you know say person no know something e go like to know